Ũkĩrĩ mwega mwĩroreri wakwa harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ, nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩakinya rĩrĩa tũnyitanagĩra nawe, tũgĩkũrehera maũndũ marĩa makoretwo magĩkĩka, marĩa marĩ ho, na ũmũthĩ ningĩ twĩna gĩkeno mũno mũno makĩria nĩ tondũ wa gũkorwo twĩna mũtumia wĩ ho, twĩrĩgĩte gũkorwo nake ũgwĩtwo mũmbi wa... ndũng'ũ wa ndũng'ũ na mũmbi wa ndũng'ũ last time nĩ atũheire karũgano gake na agĩtwĩra eh, warĩkia cukuru ndwathire hau hangĩ nĩ tondũ he handũ watwarirwo eh, ũgĩcoka ũgĩcomoka na, na kĩheo kĩngĩ kĩagiririe ũthiĩ na mbere ũrĩa wacokire ũgacoka ho thutha-inĩ gũthoma na kwendelea na mathomo maku tondũ he handũ hahĩngĩcanĩre in quotes. Nĩ watwĩrĩte kaũndũ ka mũthemba ũcio? Ĩĩ nĩ ndamwĩrĩte. Ĩĩ. Mũrĩega erori ereri. Mbageithie. Ĩĩ. Ĩĩ niĩ ndĩ mwega na ngwĩciria ona inyuĩ mũrĩ o ega kuma rĩrĩa twĩrĩgaine. Ĩĩ niĩ ndetwo Mũmbu wa Ndũng'ũ na ngwĩciria nĩ ndamwĩrĩte niĩ ndakinya form four ndahĩtũkĩte wega first division no ndiathire na mbere. tondũ nĩ ndathire tũkĩnyitana na rika ritũ twarĩkia form four arĩa mekaga science tũkĩmenya nĩ hĩndĩ tũgũthiĩ kũmenya Nairobi tũkĩgeithagia boyfriend citũ na niĩ ndainũkire na kĩheo kĩa mwana Eh, right. koguo cukuru ĩkinya ha ĩkĩamba gũkinya hau Yeah. Ndarugũra ũrĩrĩ witũ ũmũthĩ, ũmũthĩ ndĩrenda tũ deal na issue ĩyo ya mũthemba ũcio, tondũ matukũ maya twĩnamo Madam Mumbi, nĩ gũkoretwo kwĩna mathĩna mũno maingĩ mũno ma ciana, ciana igakinya handũ nginya irekire kĩgeranio imwe cia cio ciĩ ciĩ mataneti. Ingĩ ireka kĩgeranio cikĩongithia, ingĩ ireka kĩgeranio ciĩ nditũ. Naho nĩgetha tũhote gũteithia na gũteithia mwana ũcio ũrekire kĩgeranio e mataneti, ũcio ũrekire kĩgeranio e mũritũ, ũcio ũrekire kĩgeranio e labour pain, ena labour, kaũndũ karĩa tũngĩhota kũmũmenyithia atĩrĩrĩ, tiguo mũico wao. nĩ harĩ na ũndũ ũngĩ eh, thutha wa kũgĩa mwana na kuongithia rĩ mũtũrĩre wao ndũnatuĩka atĩ nĩ wakanjwo atĩ tondũ mũndũ nĩ aragĩire nda niĩ ũrĩa ingĩenda kũmĩrĩria ciana icio nĩ atĩ nĩ wega kũgĩa mwana ona kwaga kũruta nĩ kũrĩ marutaga magagĩkua kana ma yes yes maragwo nĩ gũkĩũragana koguo wega nĩ kũmĩrĩria na mũndũ agĩe mwana wake acoke amenye ũcio tiguo mũico rĩu ona mena mũnyaka tondũ aciari a matukũ maya nĩmetĩkagĩra gũtigĩrwo ciana Ĩĩ. koguo rĩ angĩkorwo mũciari waku nĩegwĩtĩkĩra atigĩrwo mwana rĩ coka cukuru nawe wĩkunye moni ũkĩmenye Ĩĩ. atĩrĩrĩ eh, ndũgagĩcoke oho ũkĩambia kuongerera kuongerera kuongerera Ĩĩ. na ũmenye wakorwo nĩ ũtuĩte itua rĩa gũ succeed in life no ũgũ succeed

Nacoka oka ngĩmwĩra athiĩ agĩe mwana wona agĩa mwana oke anjũrie cukuru ndamwetheire na akĩhetũka na agĩũka cukuru na ndĩ na inũkaga gwakwa na akĩhetũka obo na agĩthiĩ warimũ ũmũthĩ nĩ mwarimũ Wow. nĩ mwarimũ kũrĩa Nairobi Eh, Nairobi. No akĩuga mwĩroreri. no rĩtwa itakũmũgweta no eho No eho, na nĩ Koguo- mwarimũ. koguo athikĩrĩria nĩ amenya nĩ ũ. Na rĩu rĩ, o- ah, ndona mwana ũcio wa mũirĩtu Eh, ta rĩu for instance twĩna ciana maita merĩ eh, twĩna mwana wa kahĩ Mm. na mwana wa kairĩtu mm, na hĩndĩ ĩrĩa megũkenaga megũkenaga marĩ erĩ mm, no mũrigo watigĩrwo mwana wa mũirĩtu mwanake kijana wa mwanake agathiĩ na mbere na gũthoma mũirĩtu tondũ nĩwe watitika mũrigo akadrop Nĩ ingĩenda twarĩanĩrie tũranie atĩrĩrĩ, nĩ atĩa tũbatiĩ gwĩka? Mũirĩtu hĩndĩ ĩrĩa oha nda rĩ, responsibility ya mwanake ũyũ ũngĩ rĩ, ĩngĩkorwo ĩrĩ ha? Nĩ tondũ mwana ndagĩciaragwo e ika. Ndũngĩciara mwana wĩ wika. Na ũtũhe na kaũndũ gaku atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo wagĩire, we wagĩa mwana, wainũka na kĩheo kĩa ihu, kĩrĩa tũrĩte ihu, wainũka na nda rĩ... mũirĩtu ũcio kana I mean mwanake ũcio warĩ responsibility warĩ responsible na ũhoro ũcio rĩ ka relationship gaku nĩgetha mũkinye hĩndĩ ya kũhika rĩ gwathire atĩa nĩgetha tũhote gũteithia acio angĩ nĩ tuge mũnyakora ndarĩ naguo rĩ niĩ ndĩ mũirĩtu ndiarĩ mwaganu ũguo ona akorwo ndoimĩririe mũtwe ũguo na ngĩgĩa nda rĩ gũthiaga ũguo eh, koguo mwanake ũcio nĩ agĩire na trust nĩ yani tondũ nĩamenyire ũrĩa gwagĩthire na koguo ndahire matharaũ na ndandeire no nĩ ingĩhoya aciari mũkanyitĩrĩra andũ tondũ maitũ nake nĩ arĩ a tene o kũu ũrarutire mahu maku nĩ ũgũtwara nĩ ũgũcoka kuo na rĩu ũngĩkorwo mũciari nĩ ahete andũ gĩtĩo rĩ aciari acio a mwanake nĩ magĩũkire makiuga nĩ o responsible na mena bata naniĩ. na koguo ngĩkĩhika no no njĩre mũciari angĩkorwo mwana waku nĩ arenda kũrĩkia cukuru na arenda gũthiĩ na mbere na cukuru rĩ tũtige kũmahũrĩrĩria kũhika tondũ rĩngĩ na rĩngĩ no ũkorwo hihi ũkorwo hihi gũkorwo ti rĩu mũthuri wakwa arĩ mwega tondũ nĩ anjĩtĩkĩririe njũke cukuru na ngĩrĩkia na ngĩthoma nginya harĩa ndendaga rĩ tondũ no ndakĩgĩire na ndigiri thutha wa ũhoro rĩ gũkorwo arĩ mũru rĩ ndingĩahotire gwĩka atĩa gũthiĩ na mbere. no mũciari reke ciari tũnyitagĩrĩra ciana ici o ũrĩa itariĩ tondũ nĩ citũ mwana ndangĩikio kĩara-inĩ yerĩ mangĩkorwo makĩenda kũhikania ĩ tondũ no makiuge niĩ I'll- wa mbere I'll gũkũringa- marry you. gũkũringana na ĩnji ya ũrĩa wamũhire ihu ona mũhirwo ĩnji yake tondũ rĩu haha rĩ nĩ ndĩraiguire kũringana Okay, gũkũringana na mũhirwo Na mũhirani. Ehe. tondũ niĩ ndahotire kũhika tondũ ũrĩa wa- wa- wa- warĩ mũ responsible rĩ Arĩ mature. arĩ mũndũ mũgima mature enough machia enough Ehe. koguo na ndamũhikira rĩ rĩu wonaga o- o- ona niĩ ndiarĩ mwana Ehe. Tondũ- Tondũ matukũ macio ndakinyĩtie mĩaka 21 koguo ndiarĩ- ndi- ndiarĩ ya 18 Warĩ ya nja- ya nda ĩngĩ. ndiarĩ ya 18 no rĩu nĩ maragĩa nginya na 15 na Oh, even 13 for- yeah. koguo age ĩyo nĩ nyinyi mũno ya kwĩra mwana akahike Right. ona ũrahikania rĩ onake mũhirani wa mahuri no experiment marekaga ya maũndũ Ĩĩ. onake ndangĩhota gũ take responsibility ya, ya mwana nĩ ũrĩa ingĩhwa aciari nĩ prevention prevention nĩ atĩrĩrĩ ũkorwo mwĩ ndũgũ na mũirĩtu waku kana mwanake waku ũkamũtaraga ũkamwĩra wakinyia mĩaka igana ũna rĩ nĩ ndona nĩ ũrakiumire tũnyondo ũmenye na maũndũ mangĩ nĩ megwĩka atĩa agakoragwo atĩrĩrĩ news nyingĩ ciaku cia mwana waku o ũrĩa arakũra rĩ itiroimana kũu kwĩ peer pressure kana kũrĩ arata iroima kũrĩ we mũciari ũtuĩke very close to your child na wona mwakorwo mwĩ mwĩ ndũgũ rĩ nĩ arĩkũheaga ũhoro ona mwanake rĩ reke makagĩa ndũgũ na ithe nĩgetha akamwĩraga maũigui make magĩũka ka- ona rĩu akorwo shoulders nĩ ciakĩneneneha akamwĩra atĩ no menye rĩu no ũratuĩka mũthuri nona no imire nderũ menye no ũragĩtuĩka mũthuri to no no- no ũra- no ũraneneha ciana nĩ inenehire koguo rĩ wĩka maũndũ mamwe menyage rĩu ĩkĩ Ĩĩ, mũndũ rĩu ũrorete gũtuĩka mũthuri ta tani rĩu agĩikara kĩmũpurĩpĩaga no tũtige gũtiganĩria ciana oro ũguo atĩ marĩmenyaga ũhoro kuma kũrĩ boyfriend ciao ta rĩu gũkĩrĩ kangĩ kahenagia atĩ wona wona wona woka watu- twatuĩka ndũgũ nawe rĩ tũkome nawe rĩ nĩ ũgũthira period nako gagetĩkia na getĩkia rĩ nĩwamenya nĩ gekũgĩa nda na kagĩa nda githĩ gatiagĩthira period ndĩrathira gatinania nĩ ihu kagĩa Ĩĩ. karamenya nĩ nĩ kũhona geka atĩa kahona Kahona. no gakua no nĩ ihu gakua nao no ũkorwo nĩ mũciari akorwo nĩ ararĩria mwana wake rĩ ĩma karanĩria rĩ nĩ kũmwe prepare akamwĩraga rĩu rĩ nĩ wakĩmenya gũthiaga ũũ Mm. rĩu mũrathambia indo ti mũikarie thĩ tarĩ cukuru Mm. mũgĩthambia indo ũkamwĩra mũruge nake mũthambie nake mũ- o hau ũgaikia kĩ koigo Mhm. mũkaranĩria mũgatuĩka friendly na ũrĩa ũnaĩ kwĩra atĩrĩrĩ na ng'ania nĩ aranjĩraga ndĩ mũthaka Mhm. rĩu ũkamenya mwana waku nĩ ambia gwĩka atĩa Nĩanjia kuhwo. nĩ ambia kũingĩ Nĩanjia gũikio box. ũikio box no rĩu wona wakorwo rĩu we no inegene na kũruma mwana waku ũtekũmũtara rĩ Mm. ĩ, nĩ ũgũthiĩ na kuu ũgĩe mahu gũciarĩra gũkũ kĩrĩ ndũramũteithia Mhm. tondå mwana å cio ndarä na experience, ndarä na å ndå å rä wenda guo ngũtige hanini rĩ eh, aciari aingĩ arĩa mararera ciana ũmũthĩ cia aciari aingĩ arĩa mararera ciana ũmũthĩ aingĩ ao magĩte ciana na njĩra ĩyo angĩ ona matirĩ na baba wao nä ciana cia single mothers angä nä ciana cia mũtumia frustrated akä abuswo angä akä rapwo Agĩteanĩrio nĩ mũthuri, ta mũtumia ũthomeire maũndũ maya ma relationship rĩ, na ũhoro wa ciana rĩ, ta njĩra ũrĩa ũngĩteithia mũtumia ũcio ũrarera ciana, rĩngĩ na rĩngĩ ena bitterness. Ũrĩa niĩ ingĩteithia mũtumia ta ũcio rĩ, nĩ ndagae gũtwara bitterness he mwana wake. Mm-hmm. Tondũ kũrĩ andũ wona mũndũ akorwo nĩ agĩire na mahĩtia tondũ ndakĩbangĩrĩte. Mm-hmm. Kana rĩngĩ akorwo nĩ kũrĩpwo arĩpirwo rĩ, mm-hmm. amenye atĩrĩrĩ, mwana wake kũgĩa mwana tiguo mũico. na ndakarehe ũra- marakara make na kũrĩa kwĩ ciana ciake tondũ ciana ciake nĩ ikũrĩ nĩ ikũrĩrwo na nĩ igũtuĩka cia- cia- cia kũrĩrwo biũ biũ biũ ageria ũrĩa kwĩna andũ a councillors ataro ũrĩa ekũhota kũruta kĩ marakara macio make Ĩĩ, no ndagekire gwĩ ciana Ĩĩ. koguo na njĩra nguhĩ no wende kuga eh, we mũtumia ũyũ wagĩire nda na njĩra o yothe ĩtagũkenirie. Kĩrĩa angĩaciarirwo kana mwana ũrĩa waciarire tiwe warĩ na mahĩtia, ndarĩ namo abatiĩ kwendwo agĩrĩru kwendwo irrespective ũrĩa okire ũrĩa ũkire. Ĩĩ. Nao mũthikĩrĩria wakwa no akũigua tũrathiĩ na mbere na gũtereta ũhoro ũyũ wa early pregnancy. Na ũrĩa mwana ũcio atangĩkorũo nĩ akuĩte ngoro ya ũtũũro, atĩ thutha wa nda-rĩ, nĩ kũrĩ na mũtũũrĩre ũngĩ, thutha wa kũgĩa nda-rĩ, no ũthiĩ na mbere na kũ achieve your goals, ndũkae gũtuĩka atĩ dream ciaku nĩ cigũkua atĩ tondũ nĩ wagĩire nda. Nĩ ũndũ ũcio, nĩ ũndũ wa part two. Onana na ithuĩ tũthiĩ na mbere na kwaria ũhoro ũyũ. Karibu sana. Mere kwaheri. Ĩĩ rĩu athikĩrĩria aitũ ngwĩ- ngwenda kũmwĩra tũrere ciana na tũmende na nĩ megũtuĩka kĩndũ kĩega. Thank you.